Ok, ka miphun Laimi, Laikhat hawi le vialte hna, ramkhel kong ka chim tikah pakhatnak ah dollar hmuhnak ca ka chim lo. Pahnihnak ah ka family ca ka chim lo. Pathumnak ah ka fale ca ka chim lo. Cu ve bantukin minung pakhat pahnih cemh i bia ka chim tik zongah ramkhel kong siseh, tahchunhnak ah Laipa kutzung zong si ko seh, Hebru kong zong si ko seh, kha kong pawl ka chim tikah dollar hmuhnak caah a si lo, ka family caah a si lo, ka fale caah a si lo, sihmanhsehlaw ka Lai miphun Ka dawt i ka siaherh veve te ka ruah caah cu vialte ruahchannak ngei loin ka si khawh tawk siaherhnak ka chimmi si timi kha pakhatnak ka langhter ka duh. Zeiruangah ti cun Laimi critical thinking timi sinsa, sinchin hmuh, sinsa tuai kho hmuh mu tuaktan khawhnak kan neih lo tikah thil lu le thil taw tuak loin pangkhat tatin misusui kan hmang maw? Kha bantuk kha kan phisin tikah a caan ahcun naa cua naa wa ti kha si hoi. Zeipoh siseh law kan i cuanak zong kula nan ka fianter lai. Zeidah ka fianter lai ti cun kan ram dothlennak he bia ka chim tikah general peng in ka chim. Pumpak huatnak hnursuannak ate lo pakhat zapi sinah hihi aa fianternak tuah ka duh ṭhan. A zungzal in general in a si. Keimah Dawla Hmuhnak Family ka fa ka nupi le ca a tel lo. Ruahchannak zong um lo. Uh, a nitnak khan bakin mi among khan in ka miphun ca ka chim. Cucu na va cohlan lo zongah ka sining si. A pahnihnak ah atu ah Laipa kutzung Hebrew kong ka chim tik zongah Laipa kutzung pumpak huatnak le personal a ṭhek aa tel lo. A sining kha zapi caah thil ṭhalo a si caah khan a chimmi a ṭha lomi lawng kha ka doh. Cun Hebru kong chim zongah Hebru hi minung tam tuk atu zongah zumtu tampi nih an uar i a vaivuanh dih cang hna lai. Dothlennak i a kal lio zongah CNAF thangchiat ti lo dingin a kaa a phit khotu hi keimah kaa tel ve. Vanni Lian timi CBA, Chin Bright Hope timi channel ngeitu pa nih khin "Ece!" tiah an piatana a phisin pi hna khah khan a vun zin i Cu le cangka tein keimah nih ka ui ka tlaih i CNAF thangchiatnak in aa ngolmi si. Kha te pawl kha zapi nih thei loin Salai Hebrew in rak uar tuk na buai tiah an ruah. A chung thilri khi kan theih lomi rak tam tuk. Salai Hebrew hi mipi CC minung an buai tuk caah Salai Hebrew a hnarphen a vit i CC a chiatu hi keimah le van ni len kan si. Mah tal kha vun thei u. ka uar si lo nai te zong ka chim kha cu chung vialte ka kom ahhin ralring ten ka kom CNAF diar kamnak phu group te nan tua ka kom zu rit bu zong rit lo bu zong na ka chon tha te khan ral ring ten ka kom mi si hi zong an CC alu bakan an uar tuk mi za pi hi he brut uar tuk ni hin zeruanga lai mi thin lung chu ka thei cho Atu i a pial sual zong hi minung tam tuk a hrawh hna lai ti ka hngalh caah a vaivuanh hna lai ti ka hngalh caah ka chimmi a si. Amah huatnak um lo, kamah vial siseh cun zeiruangah dah ka sining kaa chim, ka sining kaa chim tikah aa cuan ti zong nan ka ti lai. Kan i cuanak zong cu um ko lai minung kan si caah. Sihmanhsehlaw ka sining an theih lo caah pei i an i chuah sual dih hi. Laipa kut zung zung nih Baibal caang in a ngei ngam ah hei ti hrawng maw? Baibal ca rel ngam ah hrinṭhan si ngam ah hei ti hrawng. Anmah hna pawl zeihmanh an hngalh hlan ah Pathian rianṭuan cangmi kan si. Zumhnak bak in Sian ram ah Chinmi nih zumhnak in ngakṭah sianginn a dermi hi keimah dawkawk a si cu. Sia Ngun Lian Sang le keimah dawkawk minung pahnih a theitu minung an tam tuk. Chinmi vialte nih Chinmi vialte nih sianram ah ngakṭah sianginn zumhnak in tangka fangkhat hmanh ngei loin a dermi hi Saya Ngun Lian Sang le keimah kan si cu. Hi ti ti kan chim tikah mu fianternak kan tuahmi khi cua nan ruah hoi. Khakha cu vum ṭhan rih sah. A cheu cu bia kan chim tikah zeidah naa hmu? Mei ti te na ka ra hi cu a rit pan. Cucacun challenge kan tuah ṭhan rih hna lai. Keimah bantukin na hngekchiat tein zu ṭha tein a dingmi zotung hrawng zupu, kum nga, kum hra, kum khat zong ṭha tein zupu zong ṭha tein dingmi, Hakha tii-ṭa zureu a thawtnam zong a theimi ram te pawl. Zuthawt nam thei in ṭha te saupi dingmi na si i kuak zung saupi kum kua kum hra a zu i raca, kum pawng vialte kum kua kum hra a hmawm i number four pali bing timi a zin ṭha dihlak in zapi theih in a tawng i cu vialte a ngolmi na si cun dolar zakhat dah rak kan pek lai. A kum nung ka tat mat la lo. Sihmanhsehlaw secheu vuikhat bak ka bak i ka ri dih hei ti hrawng, fung khat hrawng secheu hrawng ri ti khi tluang khawng min sin ngah lo. Ṭha ten number four, a zin ṭha dih lakin zapi theih, zu thei va theih, siki thei mong khawng thei bakin four number pali asi lo cun yama, asi lo cun bingme mu kha khu. Mah tal kha Zin ṭha dihlak in na rak tong i naa ngol bak. Zu hi kum kua kum ra chung ṭha tein zuding kel bantuk te, zudingmi pakhat bantuk zu hi a ta thei na ding i aa ngolmi na si cun mah cu dih hnu cun kuak ṭha tein caan saupi ṭha te a zumi a zualzualmi chan ah si pawl ai sikrek chan tiangin ṭha te a zumi na si. Bing, zu, kuak, raca, Kha pawl ralca khaini ṭha te a hmuammi na si. Cu vialte kaltak in zu cu chim hlah, ralca le kuak cu chim hlah, bing cu chim hlah, cu vialte kaltak in na tongh ti lo na kum sarih te lawnglawng mu. Kum sarih te lawnglawng a si cun dollar zakhat dah rak kan pek lai. Laimi vialte rak thei u. Zei ruangah dah challenge hna ka tuah tikhin kan sining thei lo in dawkaw Nan au cu kan sining kan chim tikah cua lo cu wa lo cu. Atu ah sian ram i ngakṭa sianginn kan der ahhin a theimi tam tuk atu ah ngakṭa sianginn kan der lio i min cazin laknak hmanh ah phaisa kan nei lo pa tluang timi nih maka kal lio zasarih mathong khat zahnih maka hngal lo a um peng ko tu zong kan i pehtlai ko. An um atu zong ah ngakṭa sianginn um rih ko. Abandoned orphanage hum.

Neihniam taktak in a ka hmuh a ka theimi kha an um peng ko. Minung tampi. Uh, mawngmawng cu maw hram mang mang hram ka tini zang kha ka pal hram mang tu ositi liam ko rak halu. Kan mu kan tonmi kan chima chuawa nan rel kan chimlo nan theilo ni ni chu so chu cha chuan alang hla din just to ding silo. Kei chu pakhat na ka chim bantuk khan ka miphun ka siherh caah Laipa kutzung zong a palhnak ka sawh. Pumpak ka hnorsuang lo ka vei ah ka zuam cawh lo mu ahom kan zuam cawh hna lo sihmanhsehlaw Laimi kan lungfimnak ah zuam cawhnak ka tuah. Zei ruangah ti cun online i aumi kan si tikah a tatak i a kan thei lomi nan si tikah khi nan kan zum lo tuk. Kha tikah kha si cun amah ten ramram thum tiang a chuak a vak mi te challenge ka tuah dollar za hnih som nga honi dan to kho Rangkun i misen a ṭuanmi sayama Esther Thluai nih peng ah ko cu kha nu bak nih mu. Cun atu zongah challenge ka tuahmi ka pek rih lomi hna an um. Cucu zei de si ti ahcun lungduh te aa ummi nupi ngeih hnu i nupi he kum kul chung hmunkhat te khua sa ṭimi si i sik Len ko zongah ka nupi ka cum ka beng bal lo ka vawl bal lo cum beng le volhpam cu chim lo in amin fak na kau bal lo timi dollar zakhat ka ti. A tlinmi na um rih lo. Sihmanhsehlaw tu minung pahnih ka thim lo ṭha tein ka check rih hna la. A tlawm bik kum hlei nga tal cun um ṭi hau. Kum khat hnih i um i Malaysia nga US rat i hmun khat te kum hram in um ṭi lo cu nga ve lo cu mu. Cucacun, makha challenge kha Pakhatnak i challenge kha Esther thuicer ning ah pahnihnak nupi ngeih hnu i kum kul umṭi hnu i nupi a cum a beng lomi a vual pam lomi nupi le min fak nan au bel lomi cu zakhat kan pek hna lai ka ti. Atu hi zeidah na zuk zeidah na hmawm pa hei ti bantuk na ri ma hei ti bantuk tamca khan Nangmah cu number four ṭha tein a tawng ai zin zong ṭha dih cikcek in a tawng i zapi theih in a tawng ah aa ngolmi na si. Cun pakhatnak cun zu ṭha tein zapi theih in saupi na rak ding in aa ngol. Kuak zong na ngiakchiat in na noka te na zuk in aa ngol. Ra ca, kum pawng na hmuhmi na ngolnak kum sarih cu vialte cu na hlawt i a tlawm bik kum sarih te lawlaw maw? Kum sarih a tlin cang si cun na umnak siteih na khua na min taktak naa pumhnak church atu na umnak mu cu cu panga cu zapi thein comment rak tuah. Cun Facebook a si caah na Facebook profile kha unlock rak tuah. Facebook lock mi tuk tuk profile deu tuk tuk cu ngai lai lo. Real minung na si lai. Na Facebook kha an lock na tuah lai i na khua Laitlang na khua na min taktak atu na umnak na umnak state na pumhnak na umnak church min comment rak tuah zakhat da rak kan pek lai. Zeiruang dah hi ka tuah lai mi cu alang hla ding ki vaya critical thinking an nei lo tikah mi pakhat nih fact ma tuah ma opinion ma timi zong kan thleidan khawh lo tikah thil khi a kawi loi dih sinpia chet kan tuah zong khan chua wa phun khi lo li le li kha lo cu ca cun kan sining cu nan kan theih lo ca khan a caan ah cun chim pa hau cu pakhatnak ka bia kha ka chim than lai ka miphun caah ka chimmi si ca keimah ca dawla hmuh naa tel lo Ka family caah a tel lo, ka fale caah a tel lo timi kha rak theih u. Cucu lo i tahchunhnak ah ka thiammi nipi ngia pawl ah khan cun ah view hmuhnak le phaisa hmuhnak aa tel. Sihmanhsehlaw ramkhel kong ah siseh, Laipa kuzung kong siseh, Lai Hebrew kong ah siseh, kha bantuk ram kong le miphun ca siaherhnak ka chimmi vialte hi Keimah minṭhatnak dollar ca, ka family ca, ka fale ca tel lo timi ka rak theih. Cucu lo i dodal phun dum ahkhan cun kan va lok thluahmah cang ko hna le. Zeiruangah ti cun voi ah a cheu cu thilṭha zong nan phul. Bible ca nih vokpi sinlung varthlak bantukin a cheu Laimi cu kan um caah Bible ca zong nih a duhmi si lo. Khate kha remind tuah pah zong ka duh i China nih zeiruang dah ka tuah lengmang ti cun Laimi ka si Laimi lungput ka theih tuk. Kan zia ka theih tuk caah kan zia aa rup ning tein ka sining kha ka langhtermi si. Mah vialte siseh law kan i tong ṭhan te hna lai.